Yeah, good evening top family. Um, ɛnɛ maba mehyɛ mo da mehyɛ mo date sɛ ɛnɛ no kɛbɛ start program no eight o'clock na yɛapɔn eight thirty but adwuma nti mɛtumi anwie ntɛm mɛtumi anwie ntɛm afei na ɛbrɛ aka aba ɛyɛ sɛ sɛ ɛɛ me ne mo ɛbɛyɛ program because mahyɛ mo time sɛ nka. ɛbɔ eight thirty a anaasɛ eight o'clock a na nka yɛastate ɛmmɔ eight thirty na sɛ obiara yɛ dɛ afiri mu na ɛnɛ asɛm a mede baa apono no so no yɛ ɛɛ economy mm economy ɛne sɛdeɛ yɛman sɛdeɛ mpanimfoɔ no de ɛman ɔman no ɛfa so no watem aseɛ nti ɛnɛ no asɛm no a mede baeɛ no sɛ nneɛma a yɛn mpanimfoɔ no de yɛn mfaso sisi ano eh, Africa as a nation no eh, especially most especially Ghana as a nation no ɛnyɛ fine watem aseɛ ɛnyɛ fine in a sense sɛ mpanimfoɔ no ɛtumi tu kwan ɛkɔ amonɔne ɔmokɔ ɛtu kwan ɛkɔ nkuro ahodoɔ so ɔmokɔ hunu nhyehyɛeɛ papa a ɔman no ɛde ato akwan mu anaasɛ aban no a ɛwɔ hɔ no ɛde ato akwan mu ama Saa citizens no a ɔmo te ɔman no mu no obiaa bɛnya so mfasɔɔ no but Africa ha most especially Ghana no yɛn nhu bi saa. Aban biaa ba a ɔbɛka n'asɛm ɔbɛka deɛ ɛyɛ dɛ ɔbɛka deɛ ɛda toɔ so oh monto ma me monyɛ sei moto ma me a mɛyɛ sei moto ma me a mɛyɛ sei ɔmo nyinaa so tu kwan kɔ amɔnɔne nanso no ɔmo yɛto anaasɛ yɛnya de tumi no hyɛ ɔmo nsa sisiaa no a ɛnyɛ adeɛ a ɔmo di Wɔn mmara no a wɔbɛ, wɔbɛhyɛ anaasɛ bɔhyɛ no a wɔhyehyɛeɛ no, ɛnyɛ adeɛ a wɔdi so. Enti ɛnnɛ no, mebae sɛ mereba ne mo aba abɛkyɛ adwene, anaasɛ me ne mo ba bɛsusu nsɛm ho. Ɛno nti na dwumadie no, yɛato, yɛ, mato ne din Reason with Toph. Enti sɛ nka mobɛtumi ne me ayɛ adwene a, na nka yɛayɛ anaasɛ yɛbɛtumi avomete out akɔ akasa ama mpanimfoɔ no ate na yɛakyerɛ wɔn sɛ nea nhyehyɛeɛ no a wɔde to wɔn ayɛ no ɛnyɛ adwuma wɔ Africa ha most especially Ghana because yɛwɔ mmara a yɛwɔ Ghana ma mmara a yɛahyehyɛ ɛfa obi biara ho from president ebesi akwala yɛ ho ne ngɛɛ mmara yɛahyehyɛ mmara a ɛgovern obiara nanso no ɛɛ. Ɛnam sɛ politicians anaasɛ obi a ɔyɛ mmaranimni anaasɛ biribi saa no anaasɛ obi a ɔwɔ tumi wɔ aban mu no, asɛm bi to no a, ɔbɛfa fon na wafrɛ, ɔbɛfa fon na wafrɛ sei ne sei na nsɛm no nyinaa yɛ basaa. Nti ama kurom afoɔ no, yɛn ankasa no, asɛm no to yɛn no koraa no a, yɛnhu sɛdeɛ yɛbɛyɛ yɛn ho. So wɔte aseɛ? Ɛno nti no, sɛ mpanimfoɔ no mmara no a ɛɛ constitution no ma yɛn sɛ yɛmfa nyɛ adwuma no, sɛ wɔbɛtumi adi mmara no so de mmara no ayɛ adwuma a, Ghana yɛn ho bɛtɔ yɛn. One, yɛakwan a yɛde yɛ cars ne adeɛ fa so no ɛnyɛ taxes how we pay our taxes yɛn citizens no nso bi no ɛnyɛ ɛna deɛ nti a yɛn yɛ tax no yɛn tua no sɛ sɛ yɛtua tax no sisi a no a yɛn hunu deɛ wɔn de tax no yɛ ma yɛn. Ɛnyɛ adeɛ a obiara hu deɛ ɔde tax no yɛ ma yɛn. So wate me aseɛ? Wobɛtua tax, yɛbɛka sɛ sei, wo even wagye wo shop koraa no a woyɛ adwuma no koraa no, na AMA anaasɛ eh, internal revenue na wɔn gyina wo kɔn so tua wo tax. Wogye tax no wie a, afei deɛ wo na wo deɛ nti a ɛma wode tua tax no, Ɛwɔ sɛ government no anaasɛ institution a ɔbɛgyee tax no, wɔhwɛ ho, ɛyɛ sɛ obi a yɛbɛgyee tax no sei ne sei ne sei ne yɛde kɔ akɔyɛ ɛde ama wɔn no, wɔhwɛ na wɔnyɛ na wɔadi sika no. Nti sɛ wonhwɛ na wonyɛ na wadi sika no deɛ a, next time woba na sɛ woka sɛ woba abɛgye tax a, woyɛ sure sɛ metua anaasɛ kuromani na obetua. Ɛnyɛ adeɛ a wɔn bɛtua because mmara no mofa mmara no nyɛ adwuma. Mmara no a Ghana yɛahyehyɛ sɛ yɛmfa mmara no nyɛ adwuma no, momfa mmara no nyɛ adwuma. Nti sɛ obi wɔ sika kakra no na mmara no so no mu a na wakɔtua kakra na yɛgyaa no. But wo no a wowu nni bi no, wo no a wowu nni bi no, mmara no so mu a asɛ mmara no yɛ adwuma ne yɛde di wo. Ɛno nti no, sɛ nka mo ne me bɛyɛ adwene a, Ghana ɛwɔ sɛ yɛkasa. Ghana, ɛwɔ sɛ yɛkasa as ɔman na yɛkasa kɔ mpanimfoɔ no anim anaasɛ ɛtɔ wɔn adwene mu sɛ mmara no a ɛɛ constitution no ama yɛn sɛ yɛmfa ni so nyɛ adwuma no ɛwɔ ɔman no mu no, yɛma mmara no nyɛ adwuma. One, woahwɛ sɛ ɛɛ foreigner ɛfiri ne kurom na waba wo man mu, ɔreba abɛyɛ adwuma. Wate me aseɛ? Enti sɛ ɛɛ Ghana ɛɛ Ghana mmara no a yɛahyehyɛ no mo ma no nyɛ adwuma ɛɛ foreigner bi efiri ne man mu na ɔba ɔman yi mu a immigration ɛwɔ sɛ ɔhwɛ immigration ɛwɔ sɛ ɔhwɛ adwuma no sɛ nipa no a ɔba no adwuma bɛyɛ na ɔba abɛyɛ wɔ Ghana hanom sɛ yi anaasɛ sɛ adwuma no mpo a ɔba abɛyɛ no sɛ wɔatumi aprovide adwuma ɔba abɛyɛ a Capital ahe na ekuta no a ɔreba abɛyɛ, na ɔbɛbue institution anaasɛ adwuma no a, nnipa dodoɔ ahe na ɔbɛtumi afa anaasɛ nnipa dodoɔ ahe na ɔbɛtumi afa wɔ hanom sei na ɔde wɔn ahyɛ mu. Ɛnyɛ adeɛ a obiara yɛ mu biara. Nti sɛ ɛɛ foreigner no ɛbaeɛ a ne wɔ awuram, Owura mu a deɛ ɔbɛyɛ biara no wayɛ nti wobɛte yɛse ɛɛ foreigner wei yɛ sei foreigner wei yɛ sei foreigner wei yɛ sei nti immigration mo adwuma ɛne sɛe mo adwuma a yɛde mo asi hɔ sɛ monyɛ no ɛne sɛe biribi biara no a ɛbɛwura ɔman no mu biara no biribi biara no a ɛbɛwura ɔman no mu biara no ɛwɔ sɛ Mohwɛ sɛ adeɛ no a ɛreba no, ɛyɛ papa a? Anaasɛ nnipa no a wɔba abɛwura ɔman no mu no, dwuma bɛn na wɔba abɛdi? Sika bɛn na wɔde ba abɛhyɛ adwuma anaasɛ deɛ a wɔba abɛyɛ wɔ ɔman no mu ama ɔman no nso yɛanya no so mfasoɔ? Immigration nyɛ n'adwuma, polisi nso nyɛ n'adwuma. Polisi no no wakye obi no, ɛɛ penalty a wogyina so a wɔde kyee no no, mmara no sesɛe. Mmara no sɛ Ebia sei, sei, sei, sei, ba onni so. Because eh, ɔno nso a yɛate no no no, osuro sɛ ɔbɛkɔ court. Anaasɛ yɛbɛ yɛbɛ yɛbɛ process ade no ama ade no ayɛ dɛ akɔ court. Na wakɔ akɔtua penalty no, osuro. Nti na ɔno nso fae a na wapɛ kakra hyem na polisi ni a wo yɛ training sɛ yɛ adwuma no ɛma ɔman no na ɔman no nkɔ so no, wo nso wagye ahyɛ obotom. Nti wobɛhu na eh, eh, mate Anaasɛ driver ni ne police ni reko why because eh police ni no ammu no ho da biaa police ni no gye ne sika every blessed day bia police ni no gye sika otua nso alright nti ɛda a wanya bi amfa ama no no na police ni no bu afu sɛ ɔde bɛkɔ na ɔne no reko ɛnyɛ ɛyɛ ntɔkwa hunu because ɛnyɛ adeɛ a nokorɛ adi a ɛnokorɛ nyɛ adwuma ɛwɔ man yi mu obi a nyɛ n'adwuma obi ato n'adwuma apansan na wo nso a wɔn nso yɛ eh, parliament yɛahyɛ mmara sɛ kora kɔ na kɔdwen ɔman no ho a mo nso mokɔ a nnwuma a ɛsɛ sɛ anaasɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ mode to akwan mu ɛma yɛn no na mohwɛ sɛ mobɛdi so ama no akɔ so wɔ ɔman no mu no so no mo nso monyɛ sɛ moahyɛ mmara no koraa awie na ɛsɛ sɛ mmara no mode yɛ adwuma sɛ yɛatam sika sei de ama m sɛ momfa nkɔyɛ sei a kɔntrakta a mobɛtu su no sɛ ɔnyɛ no mo ne no akɔyɛ kanana mo ne contractor no akɔyɛ kwan ana nti adwuma no anaasɛ materials ɛwɔ sɛ ɛɛ contractor no eyi so no sika no a ɔde ma contractor no ɛnso nti no sɛdeɛ bɛ sɛdeɛ bɛyɛ ɔno nso bɛyɛ no nti no ɔbɛte so sɛdeɛ bɛyɛ a contractor no bɛyɛ no ɔno nso bɛte materials no sɛ instead of sɛ so ɔbɛyi so two materials ana ayɛ a, a particular thing a ɔbɛyi so one nti ɛnkyɛ biara ne yɛ nneɛma no nyinaa sɛe we are wasting our money.

Ɛtena no asɛe. Yɛde yɛ adeɛ no ɛnɛ a, ɛtena no asɛe. Nti da biara ne yɛkɔ yɛn akyi. Every blessed day biara yɛkɔ yɛn akyi. Ghana yɛnkɔ yɛn anim da. Ghana yɛnkɔ yɛn anim da. Every blessed day biara na Ghana yɛkɔ yɛn akyi. Why? Because enyuma no anaasɛ dwumadie no a yɛde ahyɛ wɔn nsa sɛ yɛ adwuma no, yi w'akomam, firi w'akomam na yɛ adwuma no. Wo yɛde maa wɔn no, onyɛ. Wodwen wo nkoa wafunu nipa baako pɛ, deɛ na wope wɔ wiase. Nipa baako pɛ, ɛdeɛ bɛ na wopɛ wɔ wiase? One day pɛ na waka wo nsa agu wo bo na ɛno ano na wokorɔ no. Agyapadeɛ a wofomyɛ, wofomyɛ gyeeɛ nyinaa no wagya hɔ ama obi. Na wode Ghana mua kɛseɛ ato ɔhaw mu. Na ebi mu fili, ebi mu fili, na ebi mu biridi. Ebi mu fili o, na ebi mu biridi. Enti mo ankasa mpanimfoɔ a mote ɔman mu na moyɛ saa adeɛ wei, moyɛ saa, mobɔ mo man aborɔ sei, mowie a na moasɔre na moafa plane na mo mo mo mokɔ eh, Europe ɛhɔ Europe ɛhɔ na mokɔ akɔgye mo ahome why because European no wɔn asiesie wɔn man no yie wokɔ a wobɛnya w'asomdue nanso wokɔ a tax a wɔbɛka kyerɛ wo sɛ tua no wo wobɛtua Ɛso wobaa aman yi mu hanom sei na wontua ɛna wobɛtua koraa na sɛ yɛtua de ma wo so koraa na wogye sika naa na wadi wogye sika naa na wamisuse no ɔmfa nyɛ adwuma papa biara eti sɛ Ghanafoɔ ne me bɛyɛ adwene a ɛwɔ sɛ yɛtumi kasa yɛtumi ɛkasa mpanimfoɔ bu bɛ bi sɛ sɛ woankasa wo tiri ho a yɛyi wayi bɔne Ghana no blɛ no a yɛbrɛ no ɛyɛ yɛn ankasa ne yɛbrɛ Nyankopɔn wahyira yɛ dada Nyankopɔn ahyira yɛn dada, we don't need any blessing again. Yɛnhia blessing bia bio. Ne nyinaa ne sɛ yɛbɛyi so yɛ adwene. Adwene no a ɛda yɛ tirim no is very bad. Adwene no a ɛda yɛ tirim no ɛnyɛ so wɔtem aseɛ nti no sɛ adwene no a ɛda yɛ tirim no nyɛ deɛ a ɛne deɛ ɛbɛyɛ biara ne adeɛ a ɛbɛyɛ adwuma biribi biara ɛbɛyɛ biara no ɛbɛbɔ fam because Adeɛ no mpo ɔde sika no rema wo no mpo ɔngye wo nni. Nti ɔbɛyɛ dɛ de sika no nyinaa ama wo. Ɔngye wo nni. Ɛna wo nso no a wogye sika no nso no, ɔno nso ngye wo nni. Saa na ade no akɔyɛ. Ɛnokorɛ asa wɔ Ghana. Ɛnokorɛ asa. Nti ɛka me nko ara deɛ a Ɛkame nko ara deɛ a, anka mom yɛnsua sɛ yɛbɛka nokorɛ, yɛbɛdi nokorɛ ama yɛn man, yɛbɛdi nokorɛ ama yɛn nuanom, yɛbɛdi nokorɛ ama obi biara a ɔwɔ ɔman yi mu. Na sɛ yɛma nokorɛ, nokorɛ, nokorɛ, nokorɛ di yɛn anim kan a, biribi biara ɛbɛyɛ fann. Wo deɛ woahwɛ Europe, wobɛtumi akɔ online, obi bɛtumi akɔ online sɛ mepɛ sɛ metɔ adeɛ, mepɛ sɛ metɔ adeɛ, na wa wa wa ɔda. Watua ne ka, wayɛ ne biribiaa. Ampa ni ampa ara yɛbɛ posti adeɛ no de abrɛ no but Africa ɔposti sɛ Africa ni bie website na ɔka kyerɛ sɛ tua sika wie ansa na mede aba koraa na na ne yam hyehye no na ne yam hyehye no because ɔnim sɛ ne nua no nyɛ ade ɔde bɛba yɛnka nokorɛ nokorɛ sa wɔ ɔman no mu nokorɛ sa wɔ ɔman yi mu. Ɛno nti, biribiara na yɛbɛyɛ biara no, na ayɛ mmoguo. Biribiara a yɛbɛyɛ biara no, na ayɛ mmoguo. Enti deɛ mepɛ sɛ meka no ɛnnɛ da yi ne sɛ, sɛ mo ne me bɛyɛ adwene na yɛakasa ama mpanimfoɔ no ate sɛ mmara no a ama, Ghana amammara no a ɛwɔ hɔ no, wɔmma mmara no nyɛ adwuma. Wɔmma amammara no nyɛ adwuma na mmara no nkum nnipa. Nnipa nti na saa amammara no yɛ dɛ ɛbae. Penalty biara no a ɛwɔ hɔ biara no, yɛmfa ni obi biara. Sɛ obi kɔmete, sɛ wo na wakɔmete adeɛ wei na penalty mmara no sese a, yɛmfa ni wo pɛpɛɛpɛ. Ɛso a, sɛ yɛbɛyi wo a yɛnyi wo, ɛyɛ sikatua bi na sɛ wobɛtua a, woatua na wokɔ, ɛnkɔyɛ kanana kanana ma me wei, fa wei fa ha fa wei fa ha fa wei fa ha na afei mo afei deɛ polisifoɔ anaasɛ ɛ eh, immigrationfoɔ mo bɛgye sika no nyinaa nnipa no akɔmete no a wɔsɛ mo gye sika no de kɔ aban fotuo no mu mo bɛgye sika no nyinaa ahyɛ botom na bosome so a moasa akɔhwɛ aban no anim sɛ aban no ntua mo ka bosome so a mobɛsa akɔhwɛ aban no anim sɛ aban no ntua mo ka na moagye sika no nyinaa ahyɛ botom no sika bɛn na aban no mfa ma wo Sika bɛn na wo expect sɛ aban no mfa sika no nyɛ dɛn ɛma wo, bosome a so wɔn tua wo ka? Ɛno koraa saa mo nni nokorɛ. Yɛayiyi mo asi hɔ nom sɛ yɛatraini mo, you are well trained. Yɛatraini mo sɛ mo nyɛ adwuma no, nanso ɛnyɛ adeɛ a mo yɛ adwuma no baako koraa. Ɛnyɛ adwuma, adwuma no mo yɛ no ɛnyɛ fɛ, ɛyɛ tan. Kyɛ sɛ mehu sɛ deɛ menka asɛm no mpo. Obiara ani bere sika, obiara ani bere sika, obiara ani bere sika. Na sɛ w'ani bere sika bebrebe a, ɛyɛ wuo na wobɛwuo. Ɛyɛ wuo na wobɛwuo. Wonkoa nipa baako foɔ, deɛ na wopɛ. Wo cars yɛ mmaako mmaako ten ɛna ɛsi fie. Wokɔ Europe hɔ a, wontumi nyusu car, saa cars nkwasea ten no, ɛmfa nsi fie o. Wontumi nyusu cars, na wobɛtumi atua ho ka. Even parking, wankasa wapake no wɔ yard koraa, na wobɛtumi atua ho tax. But mo ba Africa ha na mo atotɔ cars akɛseɛ ne sisi fie na kyɛ sɛ ɔman no mo mo de ɔman no kɔ nkwaso mu. Mo sɔre a mo se Ghana freedom Ghana freedom wɔn aka sɛ Ghana yɛ freedom. Still na we are still slaves o oh. we are still slaves. Sɛ mo nim a ma me nka nkyerɛ mo. Ɛnɛ no ɛnɛ no ɛnɛ na me ka kyerɛ mo sɛ we are still slaves. Enti sɛ mo ɛyɛ mo adwene sɛ eh, Ghana we are free, we are free a, we are not free. Up to now, yɛda ho eboro sika efiri amonɔne ɛde bɛyɛ yɛ maa adan. Wɔbɛ a mo wɔ kyɛ sɛ mo wɔ biribiara bi, mo wɔ biribiara bi. It's about time for Ghanaians to use their brain. It's about time for Ghanaians to use their mind. It's about time for Ghanaians to use their hands to do do something do do something with your hand just go and learn something kwabrane sɔre a wɔsɛ a ah, mede mɛkɔ sukuu mɛkɔ sukuu wɔpɛ sɛ ɔyɛ adwuma bɛyɛ a ɔpɛ sɛ ɔyɛ minista obia bɛyɛ minista ho a na wɔba abɛdi nnɔnko so obia bɛyɛ president ho a na bɛba abɛdi nnɔnko so monyɛ adwuma monyɛ momfa mo nsa momfa mo nsa sɛ momfa nyɛ adwuma adwuma no ɛwɔ hɔ no mo amafo bi abiribiri institutions bebree Momfa mo nsa nyɛ adwuma na monsua adeɛ. Momfa mo nsa nyɛ adwuma, adepam wɔ hɔ, etireyɔ wɔ hɔnom. Kyɛ sɛ even deɛ deɛ ɛsɛ twa me nsunumu baako koraa ma Ghana koraa kyɛ sɛ medwen ho baako koraa yɛ a mente aseɛ ne sɛ Nyame adom wadom yɛ Kwadwo Safo Kantanka. Me ankasa me papa Kwadwo Safo Kantanka. a ya wadom yɛn o a nyankopɔn ama ne nimdeɛ a ɔde yɛ adeɛ a ɔtwe ne nkɔfoɔ government what are you doing to help this man what are you doing to help this man mobɛtwɛn ama no afiri hɔ ansa na moaka sɛ mayɛ ɔbaeɛ yɛhu yɛ anka yɛhu yɛ anka na aka akyire o Ɛna kwase kwase broni kae wanya yareɛ bia no aduro baa mehuiɛ anka aduro deɛ wanhu ɛna ɔsɛ nkwaseafoɔ sɛbi nkwaseafoɔ ɛna ɛka saa asɛm no Ghana wanya wei wanya wei nipa bi sei nyankopɔn adom a ɔde ne nimdeɛ ɛyɛ nneɛma ɔretwini just pull up the money wo deɛ support no support no product anaasɛ biribi biara no a yɛ wei mi yɛ wei mi yɛ wei mi yɛ wei